ساݙی خان ویلے دی دھرتی دا اور نشابور شاعر آپ دا چینر وی ہے بے ملک نواب کھلے دل دا مالک شارق پالک صاحب میں اے عرض کرے ساں اوندے کو التجا کرے ساں تشریف گھنو سن آتے اپنا کلام بسم اللہ الرحمن الرحیم سبھڑے معزز دوستے کو السلام علیکم سینئر استاد اور شعراء بیٹھے ہن اساں وی انہاں کوں سنڑݨ ہیسے سر میں مختصر جی حاضری سبھنیں دوستاں دی اجازت دے نال تے سب توں پہلے کتاں سی تے نظر وچ ملا تے نظر کجھ تاں سمجھ نظر وچ ملا تے نظر کجھ تاں سمجھ ہر حال توں بے خبر کجھ تاں سمجھ استاد توجہ دی درخواست ہے۔ نظر وچ ملا تے نظر کجھ تاں سمجھ ہر حال توں بے خبر کجھ تاں سمجھ میں تیکوں اپݨا سب کجھ سمجھدا ہاں شارے میں تیکوں اپݨا سب کجھ سمجھدا ہاں شارے توں میکوں

چلو کہیں کوڑ نہ ٹھگا گھن میکوں میں زندہ ہاں اجاں بچا گھن میکوں چلو کہیں کوڑ نہ ٹھگا گھن میکوں میں زندہ ہاں اجاں بچا گھن میکوں میں تین تو ڈھیر ناراض ہاں شارق میں تین تو ڈھیر ناراض ہاں شارق

تاں میں کیوں ہاں میں۔ نئیں پیریں تئیں تاں کیوں کینی۔ ہن ڈھیر بلائیں تاں کیوں ہن اے۔ نئیں ڈھیر بلائیں تاں کیوں کینی۔ میڈا کوئی ہے سئیں تاں کیوں ہے سئیں۔ میڈا کوئی ہے سئیں تاں کیوں ہے سئیں نئیں شارق دے سئیں تاں کیوں کینی میں جے کر ہاں تاں کیوں ہاں میں میں جے کر نئیں تاں کیوں کینی

اساں لوگ فقیر مزاج ہیسے۔ نہ نال حقارت ڈیکھ ساکوں۔ اساں لوگ فقیر مزاج ہیسے۔ اساں راجے دل دی نگری دے۔ من اپنے دے مہاراج ہیسے۔ اساں کہیں دی اکھ دا خواب ہیسے۔ کہیں لال۔ کنوار دا ݙاج اے سے سک رول نہ شارک پیریں وچ اساں کہندے سر دا تاج اے سک رول نہ شارک پیریں وچ اساں کہندے سر دا تاج اے سے تے رستے اچ میں نزار صاحب ہک گھوڑے دی فرمائش کیتے نے کیا رکھا سی بھاویں پیر پڄل ڳئے پڄ آوساں۔

حق شال نہ تھیساں کیتے عہد ایں دم تے ٹرگے ہوئیں میݙی بھال رکھی متاں دیر لڳے تیݙی یار قسم تے ٹرگے ہوئیں ݙتی مہلت موت تاں پڄ آوساں تیݙے نقش قدم تے ٹرگے ہوئیں تیݙی مونجھ دی ویل ہو گیج کرئیں۔ تیݙی مونجھ دی پیر کیچ کرئیں موئے حال خراب قتال تھی ڳن تیݙی مونجھ دی ویل حکیج کرئیں موئے حال خراب قتال تھی ڳن ہیں سانگوں چپ ہے سینے وچ

ایں مل دے سبھے شکوے مٹا ݙے۔ کئی یوسف جیہے سوہݨے دیوانے تھی تے کھڑ ویندن۔ کئی یوسف جیہے سوہݨے دیوانے تھی تے کھڑ ویندن میݙا محبوب پردے کوں جیلے رخ توں ہٹا ݙیندے۔ او میکوں جان آہدے تاں۔ او میݙی جان کڈھ گھندے تاں او میکوں جان آہدے تاں او میݙی جان کڈھ گھندے میکوں سینے او لیندے تاں ولا موئے کوں جلا لیندے سوہݨا رب میݙا شارق سوہݨا اے بݨائے اوکوں سوہݨا رب میݙا شارق سوہݨا اے بݨائے اوکوں جیکوں ہک وار ݙیکھے تاں اوکوں عاشق بݨا ݙیندے آخر دے وچ ہک ݙوہڑا سی تے اے سی میں سبھے دوستے کوں ݙوہڑے تے توجہ آندی ݙے زہراں زہر بݨا میݙے میݙی اکھ توں نیر گزارے ڳن ݙے زہراں زہر بݨا میݙے میݙی اکھ توں نیر گزارے ڳن ٻدھے ڳئے اسمان ان پیریں وچ میݙے بھوئیں توں بھاڳ اݙارے ڳن تیݙا شارق قرب نصیب نی تھیا۔ ارمان توں زندگیاں ہاریے گن تیڈے ہجر توں اکھ تاں بچ گئی اے پر جتنے خواب ہن مارے گئے۔